Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Video-Episod vu Kaméidi. Et gouf héich Zäit, datt mer dat emol och mat Invitée maachen. Duerfir ëmsou méi nice, datt mer haut den David vu Blanket Hill dobäi hunn. Wéi geet et dir? Alles gutt? Alles gutt, alles fit, ëmmer um Rocken. So, so, so soll dat sinn. So wie sech dat gehéiert gell. Ja Merci dat ech kann do sinn. Ma ja ja.
Ma mir sinn haut hei natierlech fir iwwer dat hei Monstrum ze schwätzen gell. Well dat ass hilo äh, säit kuerzem zumindest zu dem Zäitpunkt, wo man dat heiten ophuelen dobausen an bëssen kucken, wat wat bedeit den Album fir Blanket Hill äh, wie wie d'Reaktioune waren natierlech och vun der Release an sou an äh, jo einfach mol gemittlechen Chat hei maachen héier. Ganz gären, ganz gären. Ma ech soe mol direkt fir ewech, ähm, ech hat jo déi grouss Éier oder mir Kaméidi haten déi grouss Éier den Album e bëssen éischter Mhm. äh, ze schmaachen an äh, ech hu Blanket Hill scho laange méi sou ugepisst héieren. Mhm, mhm, mhm. also richtig aggressiv an Ja. äh, Riit an d'Fress prinzipiell. Ja, schon.
Ass dat, ass dat so den overall Message vum Album? Hummer d'Flemm mat der Mënschheet a mir wëllen dat einfach emol soen, nach méi wéi virdrun. Ja, also. Krass gesot, ja, mee. Ja, also wann du dat lo misst resüméieren, dat ass och iergendwéi, also wou mer am Gaang waren oder och wou ech d'Lyrics geschriwwen hunn, d'Songs geschriwwen hunn, Dat war elo net sou bewosst, also ech war elo net sou, dat muss elo ultra ranzeg ginn. An herno hate mer Songs, an et ass ee Song um Album effektiv, deen ass esou, deen ass mega assi einfach, mir schreiwe elo mega assi Text an, also assi entre guillemets, mee einfach wierklech ugepisst. An Dunn wou mer dat dunn alles esou opgeholl hunn an dann héiers de dat emol esou als, och selwer eréischt, als fäerdegen Album. An ech mer esou, ah mä jo ok, et ass halt elo schonn e bësse méi rosen, manner, manner Kompromiss, manner Melodie iergendwéi, wat iergendwéi awer iergendwéi. oder eis mol ëmmer virkomm ass, wéi wann dat awer esou en Deel vun der Band wier, dass awer och ëmmer mol esou e flotte Lidd kënnt oder e bëssen eppes, wéi soll ech soen, fir mat ze summen oder, ne, fir dat. Yeah.
An et ass einfach net do gewiescht. An d'Texter hu sech do och, also ech kann ni elo iwwer eppes schreiwen, wat ech, ech kann elo net soen, uh ech schreiwen elo e Lidd iwwer, ech weess net, Easy Greg. Mhm. So, dat kënnt dann einfach oder ech gesinn Apps, ich beschäftege mat Apps, wat, wat mech gut oder schlecht, äh, wie soll ich so meng Gedanken äh, beschäftigt. Ja. A wo du fertig war, war man so, okay, das ist schon ziemlich rosen. An I guess ënnerbewusst ass dat schon seit dem letzten Album äh, ass viel geschitt an der Welt an ja. net viel davon ass positiv. An dat schéngt sech dann iergendwéi esou schonn op deen Album ausgewierkt ze hunn. Et war elo net bewosst, mee ech mengen, et ass och kee vun eis elo béis, datt et dat ginn ass. Jo, eng eng, soe mer, eng natierlech, eng natierlech Mëschung, déi sech iergendwéi erginn huet, sou. Jo, géing ech och soen. A wann ech elo nämlech einfach carrément emol esou géing vergläichen, natierlech, de Courage of Hopelessness, Ich fand auch interessant was du sees so, die Melodie so ein bisschen nach den Hoffnungsschimmer ja, ja. den do äh, a viele Songs auch durchschimmert den das sei effektiv net do nee.
vielleicht, nee. vielleicht so mal einfach zum zum äh, zum Aufschluss vom Album as wieder halt dann die beste mir eng Surprise ja, wo dat ja, kannst ja. aber so

Mee ganz déif am Häerzen si mer awer trotzdem nach irgendwo hoffnungsvoll ënnerwee, dass dat jo. kann besser ginn. So. Jo an ech mengen
äh, et war och also war schon e bewusste Choix dee Song op den Album ze mm. setzen. Mir hätten net misse man mir hätte lo net also mir hätten die 10 Tracks op kindnte man an ja. Yeah. Ähm, an das awer Song äh, wo effektiv einfach der Perspektiv geschrieben ass. Äh, vis à vis vu mengem Partner mhm. ähm, und das halt so ein, so ein méi intime Song vielleicht ja me ich fand äh, zieht dat ganz gut zu summe weil ich so mal immer am Fong was het jo so dat dat zwischenmënschlecht wat oder wat mir mal persinnlech Hoffnung gëtt die Leute rondrëmmech Vill Leit, déi ech gesinn, déi sech trotz der Situatioun vun der Welt, sief et politesch, sief et mam Zoustand vum Planéit, déi sech dofir asetzen, datt dat sech amelioréiert. An ech fir mech, an ech denken, dat trëfft op praktesch jiddereen zou, egal wee sech elo, ob ee sech elo domat aktiv beschäftegt oder net, mee ech denke mer ëmmer, jidderee wëll vläicht iergendwéi eng méi schéi Welt oder eng, eng besser Welt kreéieren oder hannerloossen, fir déi Leit, mat deenen e frou ass. Dat ass richteg, kloer. An du wärst esot, ok, natierlech, dass et, dass villes schlecht an dass villes, wat sech an deene leschten zwee, dräi Joer zu engem nach méi Schlechteren entwéckelt huet, mee Ech hunn awer och elo kee Bock, esou en absolutten Nihilist ze sinn an alles ass huet souwisou kee Wäert an ne, soss bräicht ech jo och net deen Album ze schreiwen, soss bräicht ech mech guer net driwwer opzereegen. Ech mengen, deen dee leschte Song ass da wierklech natierlech eppes Perséinleches, mee op där anerer Säit mengen ech vläicht och relatable am Sënn vun esou fir wee mëss de et dann? Also ech si elo net esou egozentresch, datt ech soen, ech Selwer brauch méi eng besser Welt. Ech verdéngen dat elo, mee ech fannen déi Leit ronderëm mech verdéngen dat an déi Leit déi ech appréciéieren. Ja, dat, dat ass ass genau dat. Esou den, den, den Hoffnungsdéngen deen dann nach do ass.
Ja, also dat, dat ass definitiv interessant. Äh, wéi gesot den ganzen Aspekt vum Album fillt sech als, als, als ja eng, eng Offenbarung. Éischt emol am Sënn vun äh, Blanket Hill als Band hunn ech nach net esou unified héieren wie op mhm. dem Record ja. Geil, ich mein, du hast Band ja och äh, seitdem de Rick lo dabei ist, den nächsten Album mhm. wahrscheinlich mat äh, mat gewickelt huet och an äh, ja. schon dat heiers doch gut raus, dass du wirklich äh, Dudes Brider ze summen sinn an engem Raum ja. und dann ja. geht dat äh, gëtt sech vläit Gedanke gemaach, ah, wat, wat maache mer, mee et léisst een awer och lo net, äh, wéi soll ech soen, et kann en iwwer eng Mauer sprangen, et kann een se awer och emgoen, et kann een awer och virdru stoe bleiwen. Ech fand, dat sinn esou Ja. mega interessant Aspekter. Ech mein, du hues jo du gesot, Melodien, also Matsang, Elementer, Mhm, mhm. okay, da muss ech direkt un Eau Rouge denken, hä? Hm, ja, awer ja, vläit den ähm, ah, de catchiest Song on the record awer ass, gell? Ja, An ja. awer och intended, géing ech awer soen. ne? ja, ja, ja, absolut, 100 pro, 100 An pro. ähm, An trotzdem souguer deen ass ass awer ziemlich heavy gell an am Verglach ja. den anderen ass er natürlich ich will net so eng Schlofnummer nee, nee, nee, du hast, du hast definitiv äh, bësse méi Breakers um zweiten Deel vum, vum Album ja. dat baut ze so op an ich fand dat mega interessant. Du auch vun Inspirationune geschwaad an de generelle Songwriting so. Mhm. Dich das auch dann méi ënner Dir lo méi ze summe geschriwe ginn nach wie fir Drun oder as. Mhm. nach sou Ideen austauschen mee. Ja also dass dass am Fong cool dass de dat uschwätz, well dat ass och e bëssen dat wat oder wat mir perséinlech, ech kann elo net fir déi aner schwätzen, mee elo wann ech elo den Album lauschteren an de Widder, ech lauschteren en och gären, ech hat dat nach ni bei iergendeppes wat ech opgeholl hunn, datt ech esou war, Ech hu lo einfach Bock déi Songs ze lauschteren. Ech sinn esou kee fäerdeg, dat ass elo gepresst a mir verhökert. Ja, misst an den Heck an dann léiss se mol sëtzen. Ja, voilà. Ech hu Bock et ze lauschteren an iergendwéi kléngt Blanket Hill elo op deem Album wéi Blanket Hill a mengem Kapp kléngt. Esou an dat ass. Ass awer gäil, ne?
Dat ass jo.
Dat ass mega gutt, dat ass elo esou, do sinn ech esou, okay, dat ass esou den, dat ass elo esou wéi wéi et soll, weess de. Mhm. Äh, well bei all den aneren, och de leschten Album fand ech schon ëmmer cool. Ähm, fand ech sinn och wierklech cool Songs drop, mee réckbléckend hues de natierlech ëmmer esou deen Déngen, oh do hätte mer nach kitten hei, Ja. tralala. An Dat wäert bestëmmt bei deem hei Album och geschéien, wat deen da méi laang do sëmmert, dann héiers de bei en Kéier Saachen oder sou, ënne ne. Mee et kléngt elo wéi déi Band a mengem Kapp kléngt, esou wéi dat, wou ech soen, esou dat hat ech Bock. An am Fong, wat cool ass, also de groussen Deel, 95 Prozent vun de Songs, Sinn nach ëmmer vu mir. De Miguel huet ee ganze Song geschriwwen, dat ass Halcyon Days, deen ass komplett vum Miguel. A wat awer cool war a wat vläicht nach méi prononcéiert war wéi alles virdrun ass, déi Songs sinn da wierklech nach eng Kéier richteg geschlaff ginn an och ganz vill, wou ech zesumme mam Miguel geschafft hunn, wou esou kleng. Nuancen wou et sou vu gutt op gäil gëtt an et ass net onbedéngt vill, mee am Fong ass et cool, well et ass mir e bëssen sou virkomm, wéi wann zemoos de Miguel an och de Rik war do och zimmlech involvéiert deelweis, wéi wa mer deen Album sou selwer produzéiert hätten, also wéi e Produzent dee seet, boah wëlls dat do wierklech véiermol spillen, maache mer zwee an dann sou hei do de Schluss vun deem Riff, deen ass bëssen null. Wat am Fong cool ass, well ech dann oft mer denken, okay, dat do ass irgendwie cool, ech fannen dat gutt, ech schreiwen dat lo an där Demo do esou wéi et ass, mee vläit hunn ech net den d'Ouer oder wat och ëmmer, fir dat dann esou krass ze maachen oder esou cool ze maachen, wéi et kéint sinn. An dat war wierklech bei deem hei Album fir praktesch all Songs, ech mengen do ass un all Song nach gewierkelt ginn an esou hei, komm ech maache mol e bëssen, looss mech emol ech war ganz oft esou, ech hunn eng Demo geschéckt, mir haten dunn e Set un Demoen, da war mer esou, okay dat do ass den Album, nice. An dann ass wéi wann s de esou nach mat esou engem knaschtegen Auto duerch d'Wannerlag fiers, weess de.
Ok, ja. Esou, Ja, ja, ja. d'Mira huet dunn eng Kapp Produit drop gemaach an dann natierlech och dem, dem Rick säin, säi Style op den Drums. Ja. Spillt do och e grousse Stil mat. 't ass vill op den Drums, vill manner Metal. Ja äh, ja also du, du gesäist de Kontrast schon ja, gell? Absolut an ech fan net awer grad ne ech fan net steet der Band gut ech fan dat dat méi direkt dat méi ja. ne ja, äh, ja. net so verschnörkelt deel was du sein verweg straight an ech war auch mam mam Ri am Studio wo en Drums opgolle ne was muss einfach knallen

Dat héiers de wierklech sau gutt eraus. Ech mengen, wéi mir d'Lidder kruten a wéi mir e bëssen duerchgaange sinn, war natierlech esou, mir ass direkt opgefall, datt, wéi s de grad gesot hues, datt d'Drums, ech wëll net soe manner poléiert sinn, mee datt einfach méi iwwerschaubar an awer verléiert et net u senger, u senger Power, egal an deem Sënn dann. An och dat, ech fannen, dat mécht d'Lidder. Generell normalerweise hues du jo wisse so Racket wie och dat war beim leschten oder och aner Bands keng Ahnung du hues nie e, e ganzen Album wusste all Song gären hues. Nee, nee, nee, nee.
Ech mengen dat heiers awer e strong Contender dofir, well, mm -hmm. well, mhm. well, well einfach alles irgendwéi et ass alles solle mo radiotauglech ouni et wëllen ze sinn. Mee äh, mhm. dass de gewëssenen. Ähm, Ja mir, mir gefällt dat esou an dat muss net an weider dru geschlaff ginn an da sees de awer ja mir hunn méi dru geschlaff wie wie et op den éischte Bléck sech un mhm. dat fand ja, klar mir dat ass orient wie so den Dinge well ech hat dat Gespräch schon zum Beispiel man Rige pur moll well direkt da immer zum Beispiel seet oh, ich sinn awer net so guten Drammer well heloläit An, oder wéi soll ech soen, ech wëll net soen, datt hie seet, hie wär kee gudden Drummer, mee en ass ëmmer esou, boah, weess de, ech sinn net de Mike Portnoy, ech ka lo net hei, ne, oder whatever.
An ech sinn awer der Meenung, datt hien e mega gudden Drummer ass, well hie mécht genau dat, wat de Song brauch. Genau.
An dofir huet deen Album, also et fänkt do un, wann hie géing wéi en Dëlpes do ronderëm trommelen, da kinnt den Triffs nach esou gäil sinn an wat och ëmmer. Dat ging, dat hat net déi Wierkung. Nee. An och wann lo säin, wéi soll een dat lo soen, oder wéi s du gesot hues, säi Repertoire u Saachen, déi hee mécht, vläit huet hee lo net esou vill Saachen, déi hee kann huelen, wéi lo äh, en Drummer, deen, deen super vill Metal spillt oder Kloer. Ja, nee, das sind, ich meine, ich meine, ihren allen Drummer, du hast das gut gesehen, an ohne lo dem engen oder dem anderen lo Ja, ja. ganz fallen, das sind alles individuell sau, sau stark Musiker, fand ich, mich Genau. fanden effektiv de Rick passt wéi d'Fäischt op d'A bei Songs dann och mat him geschriwe sinn dat fan dat fan ech och äh, fir dat fir hien ze gesinn eben als den yeah, yeah. nächte wo beikom ass lo äh, so fest integriert ze sinn dat dach noch rauszeieren ich meine dat dat yeah, yeah. matgel dat dat dat äh, dat héiers de wg Geil nee, raus. Well ech fan dat ass och dat wat wat u sech am wichtegsten ass. Ech mengen ech fan dat beschte Beispiel ass eng Band wie ACDC. Mhm. So, kann ja pur Drammer meng Welt unbedingt mit den den du den du dann halt han dem Kit sitzt spielt à la base für all Song die selbst Beat ja. ist du kein Hexerei wat Mee aner knallt. Ja.
Ja, ja, a wann du dann do du kannst erzäh och du so en aartarmegen Oktopus siesetzen den dann is der ja, ja, ja. an da klingt dat mega lachhaft ja an et ging och deelweis neicht dazu beibrengen nee. meine, nee. mecht da seng seng Zalo dann am genau. Endeffekt er gött neicht sinn bis op de Stil an ech ech fannen oder ech hun er ëmmer fond Datt wann s de Musek méchs, du schreifs Musek, sou de Song ass dat Wichtegst, mä wat dem Song déngt, mä wat de Song brauch. Ech sinn, ech lauschteren duerfir, witzegerweis, ech weess dat ass bei iech, dir sidd do e bësse méi affin duerfir, ech lauschtere wéineg sou progressiv Musek.
Ech fannen do gëtt et mega cool Saachen an ech mengen mir hunn och Bands wou mer mengen eis allen zwee eens sinn, déi si krass, déi si gutt, An do ass dat Progressiivt einfach interessant Musek. Jo.
Mee sou, sou eng hallef Stonn iwwer enker iwwer d'Grëffbriet wichsen, pff. Ja, ja, ja. An dat, weess de?
Ja, ja. An duerfir fannen ech, do sinn ech mega happy an deem Sënn mam Album, datt ech soen, dat sinn einfach staark Songs sou. Jo. Hannert deenen ech stinn an wou ech, wou ech fannen, och wann ech elo mat, mat Leit schwätzen, déi den Album héieren hunn, och Leit, déi eis kennen, Leit, déi eis net kennen, so déi sinn einfach so okay dat do sinn do sinn nei Songs dat do ass. Ja dat ass einfach ähm, unzegoe fannen ech dat dat sinn sinn dat ass ech wëll net soen easy listen mä einfach esou et ass mega einfach zougänglech vläit esouguer méi einfach wéi déi wéi déi lescht.
Ja dat géng géng ech der absolut recht ginn. An an ech fannen dat dat dat mécht vläicht esouguer d'Band och elo, nei aus ich mengen mhm. geht Album los dabei sind äh, release war war top war auch gut gefüllt an mhm.
äh, an äh, du hast natürlich auch dann froh kann man nach die man nach ein bisschen op tour kleinigkeiten ich mein du hast an river 2024 mhm. du mehr ja. ähm, du könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen app ist ja. äh, da das dann auch cool für dann band live zu gesehen matt den songs wohin gefallen ne an ja. an, an sie dann noch méi Bock hunn. Ech meng kloer dat äh, ech war selwer mir war jo op der Release an äh, mhm. dat huet dat huet geknallt gell. Also ja. all Song ass ass e Statement menglech fir Blanket Hill méi wie bis lo all aner Song. Ja ging ech verrecht. Äh, ech fannen mir haten wann ech dat mol kucken ëmmer so vereenzelt Songs, déi do wierklech zu den du was du so wis mir mir immer gedurcht du def kon man dass du blanket hin ja geht ja das ist das ist ein hit mir gilo an lo wuschten den album du heiere sinn ich so okay praktisch all track aus dem def kon man für michch muss du nicht ja ja ja mir schon och so also wann ich lo drüber gehen klo brass verdict aus Ass den Hummer gell dat ass den dat ass den Agrosong 3000 gell ja, ja, ja, ja. dat ass och intentional gewesen voilà. an äh, dann hues du natierlech o rouge Charlotten ma ma one gell ja. sinn et fällt mer wéi schwéier e Favorite eraus ze siche gell wann ech lo misste Favorite sichchen
cool so méi cool wann de so krempe hues ich meng hatten die Diskussion ja. Pi geschwert am man da dann ja so man da sind we das schwer fir sech en e Song raus ze sichchen an zum Deel so, so ja die lechte Song fand ich fle sogar am stärkste ja, ja.
well denn das bei der Band so, ich mein, von aus von von anderen Song am coolsten. Mhm, mhm. An das net well die aner Songs null sinn. Well ech fannen dues oft wann du mo so un Album lauscht as oder vun nie egal wat eng Band pass okay dat do do ass den Track. An de recht ass sou beigeschmack da kënn mer schwessen eng CD fir 15 Euro verkafen an net eng Single yeah. fir 3 yeah. Dofir hu mer lo hei apps äh, zesumme gewurschtelt. An well et duerfir, ech ginn der Recht, wann et, ech sinn och happy, wann d'Leit esou sinn, si, mee deen ass awer och nice an an deen ass awer och wierklech gutt an ech sinn dann ëmmer d'Leit, wat fënns du dann am beschten? Ech, ass egal, wierklech, mir gefält dee vläit gutt, mee wéi soch schonn, déi sinn all vun eis. Haaptsaach du hues een, deen dech, weess de, deen dech pickt, deen dech matbréngt. Voilà, an wann s de dech net decidéiere kanns. nach besser mm. also ja.
so, die sind alle so geil also, muss den enkel leischten ah, aus den gehen stehen enkel leischten dat sie 0,006 cent für Eis also sind ech happy Klar. Spotify Face Spotify Face das richtig ja

Dei wee wees genau wat de mëscht gell also. Ja absolut absolut also grëss Schader den de Maach äh, wécg och en en Dude deen vun Ufang un sou déi Band gecheckt huet. Mhm. Ich mein, also, ich schon auch schon mal mit dem Schwert, ich mein, schon so kleine Background, so auch was Hardcore. Ja, ja.
Ja, ja, wir kennen also, ja.
Mir hunn net déi Band Kasch gecheckt, hie war esou, ok, ech gesinn, ëm wat et do geet, ech, esou de Spirit ass, ass meng Saach a mir scho laang virdrun esou ugefaangen ze schnëssen, weess de, mol esou e bësse Support hin an hier. an ech war ëmmer iergendwéi esou, ah mir mussen enker en Track mer maachen, ne, mir mussen enker. A mir haten d'lescht Joer och mat engem Homie vu mir, mam Senior, wat en ultra krasse Rapper ass, Lëtzebuerger Rapper, en Track gemaach, dee bei him erauskomm ass. Dat war e bëssen eng, dat ass méi esou e Rap-Song gewiescht, wéi ech mat esou e bëssen engem Metal-Beat e bëssen, e bëssen Verse gerappt an an de Senior och. An esou beim Mao war mer esou, okay, dat muss, esou hien checkt déi Musek, hie weess ëm wat et geet, hie weess esou dat wat den Impakt vun engem Text ass. A wou mer dunn do Charlotten haten, war esou, ah dat wär richteg krass. An hien hat och mega Bock. A genau esou bei all deenen anere esou, entweder esou eng perséinlech Connection wéi elo Overpower, war mat hinnen zweemol op Tour, Viewfrom the Soyuz hu mer a Japan kennegeléiert, mir hunn hir Record Release am Fong zu Tokio gespillt. Ja dat wat jo och scho rem Mautsch ass. Ja am Fong wann s de dat einfach mol esou random droppen, voilà. An do ware mer och esou, ech fannen zum Beispill also dem Master seng do Partisan mat, also fir mech ass dat esou mega Metalcore Song, ech hunn deen och mega gär, dat ass esou mega. Metalcore, ja, huet definitiv Metalcore Vibes, ja. Voilà, an fir déi Leit déi View from the Soils net kennen, dat ass halt wierklech sou early 2000s Metalcore, awer op d'Spëtzt gedriwwen. Du kinns net méi 2003 Metalcore man, wanns de gings probéieren. Ja, dat ass As I Lay Dying an all déi grouss bëssen zesummegemëscht an awer ass iergendwou sou am Hannergrond ass sou déi. Ja déi déi déi déi typesch Hardcore oder wou der wou yeah. der net kënnt lasslussen, well dat zit einfach Dir gell genau, äh, äh, genau. Ja.
An dann hat och fir Brasswürdig singt, singt äh, de Mike äh, lo bei Deathlane, wou Orlo äh, geschwënn ufänke mat Releasen a Spillen yeah. äh, vun äh, Falling Promises oder eng Lëtzebuerger Legend. Ja, ich bin absolut gespannt, wat den am Mann gell. Ah, dat gëtt krass, also schon schon vill héieren och den, den Philipp an ech se ze summe bei Sharpshooter. Äh, an hie weist eis do ëmmer e bëssen. Et gëtt, et gëtt schon eng batter Affär. Also, Nice.
äh, et gëtt richtig cool. An du war mors okay, das sinn das ist einfach ein richtig agro Song. Wir brauchen een, der richtig krank agro Vocals mécht. Ja. Ass de Mike.
Mir kennen eis seit 15 Joer. An dann ech fannen dat och mega cool, wann s de kanns aner Artisten esou op deng Songs huelen an déi kënnen do nach eppes bäidroen, esou e bësse Salz, wat s du net hues. Jo, jo, jo, jo, genau. Et gëtt eng eng Band och, déi ech immens cool fannen, déi heesche Pain of Truth, dat ass eng eng Ami-Hardcore-Band an déi hu wierklech esou Gimmick, déi hunn e Feature op praktesch all Song. An dat geet da vu Freddy Madball bis 200 Step Wounds, weess de, also wierklech de ganze Spektrum. Et ass méi traditionellen Hardcore, soen ech elo mol. Mee ech fann dat cool. Du bass ëmmer esou, ok, wat mécht dee elo um Song? Ah, interessant, dee séngt esou.
Se funktionéieren all aneschters, ne? Dat ass et. An ech fannen, dat dat mécht och hei bei deene spezifesche Collabs, wou Dir elo hei um Record hutt, si se och all ënnerschiddlech an awer droen se all, wéi s du sees, dat gewëssent die gewisse Pries die ja. ich will net so wo blanke Till net huet me de klengen die kleng Iwerraschung also ja. wie ech hat okay. ja wie gesot mir Songs fir hun heieren an do mm -hmm. war ech net dran dass zum Beispiel de Mar oder oder eben ja. Mike von Deflin do dabei also, Moment dat net David dat kann net sinn ja,
Also ja. mir, mir probéieren do scho vill also ich sinn noch froh dem, dem Miguel huet jo och äh, Vocal Chops en huet lo um Album zum Beispiel um Eich Song äh, das Statement of Intent also ja. Death Metal Growl drop dass de Miguel Sei, ich, ich, äh, ja, de Miguel äh, an Ech sinn am Fong schon happy dat mir zwee ze summen zu so eng relativ grouss Palett kënnen ofdecken un Sound natierlech ech hu mäi Vocal Style an deen ass wéi en ass. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, mir das schon cool, mir ich so mal oft so ich kann net sange wie de Mike zum Beispiel. Mhm. Ech hun och ehrlich so ke Bock dat ze léieren. Ja. Dat, weißt du, dat ass net, dat muss auch vum Herz kommen wann, wann, wann, ja. dat ass, wann dat net deng Stëmm ass, dann ass genau. dat okay. Genau an ich mein, ich hun ich mein echten richtegen Concert soen ech lo mol, well elo net elo esou um Schoulfest oder esou Blödsinn, yeah, yeah.
zesummen mat Falling Promises gespillt am Votre Choix an de Mike huet do schon déi Vocals gemaach. Krass.
An do waren mer all, ab Mike ass e bësse méi al wéi ech mengen ech, mee ech war do esou 12, 13 do ëmmer, keng Ahnung, esou 2000. 8 dorëmmer oder esou oh, mat Good Revelation am Votre Choix äh, legendär ja äh, an min eist du kennen geléiertcht an de Miker do schon so an dee Vocals dran wollt die man zer kommt dat do schon. Dir wäert do, ech weess net, 100.000 YouTube-Videoe gekuckt hunn, wéi ee lo. Ja, how to do proper growled oder esou. Voilà. An ech,
ech si jo an deem Sënn Blanket Till entstanen ass. Mir haten en, en Sänger an enger anerer Band, dat ass eng aner Band gewiescht, wou dat net méi esou gewiped huet an ech war esou, jo, da man ech dat elo, weess de. Ech hunn dat. Ja. Esou guer net. esou ganz anere Werdegang an da sinn ech esou ok ech kann dat elo net an ech wëll dat och net esou hallef man. Ech hätt jo elo kinnten zwee Méint laang esou Videoe kucken an et wär schonn un eppes dobäi rauskomm. Mee de Mike ass de Guy dofir an dat ass och weess de do ass eng Connection an da sinn ech esou ech freeë mech wann deen um Song ass an esou. Wéi gesot dat dat héiers de dann och eraus dee ganzen Jo, dee ganzen Aspekt vun Know-how dann. Ja genau, deen ech net hunn. Ech an dass wéi net jidderee kann alles. Nee, nee, nee, nee.
An ech fannt duerfir ebe grad esou cool, wann s de eng Connection hues mat Leit, déi dat kënnen. Ech hu witzeweis, fir de Spiiss ëmzedréinen, dat kënnt elo iergendwann eraus, dass eng englesch Death-Metal-Band hu mech fir e Feature gefrot. Well déi sinn déi ganz Zäit esou blablabla, weess de. Jo. An déi waren esou, mir feieren déi Band hei an do, et kënnt iwwer gutt, kanns net op eisem Track sangen? An ech esou, jo. Nice. An dat ass dann och funny, well dat ass esou richtegen, ah, wéi soll ech soen, ja, esou modernen Death Metal halt. Okay, ja. Esou ganz lowe Growls déi ganz Zäit. Da kënnt esou Panik, Mecker, komm, Nëschterester, Gewan, eropgeflunn.

Natierlech, wéi wéi seet de Pit ëmmer, Metalheads sinn déi gréissten, sinn déi wou Metal am mannste gären hunn, gell? Jo, dat klopp, jo. An dat ass och absolut wouer an ech mengen, do kënnt dann déi grouss Fro alt erëm, gehéiert Hardcore zu der Metal-Zeen? Jo, absolut an och net. Mee ass et wichteg, ass et net scheißegal, gell? Gell? Ich mein, jidderee mécht sowieso seng Zeen an, an, an Genau. Mee dat heescht ja net, datt et kann zesumme funktionéieren an dat gesäis de hei wierklech mega gutt mat deene Collabs, gell? Jo, an ech fannen et schued. Ech hat d'lescht Kéier nach, dat huet mech e bëssen, ech war schonn esou, ah muss dat doten da lo sinn? Et war e Cannibal Corpse an der Rockhal. Jo.

e puer Folien ënnerwee an ech mengen déi waren dann awer esou uh dat ass lo net mega weess de mega true a mé ech war esou ah dir sidd esou penibel am Fong. Ja, dat ass scho peinlech, gell, ja. Peinlech am Fong. An ech fannen zum Beispill ëmmer wann ech, et gëtt esou vill Bands déi lo wierklech schon komme sinn, déi lo gesigned ginn, déi alles ofrappen, et sinn alles Hardcore Leit déi lo aner Genre vu Musek maachen, mee déi kommen aus der Zeen dat sinn ne an da sinn ech sou déi checken déi Musek sou déi wësse wat wichteg ass, déi wësse wat drop ukënnt an fir déi ass guer kee Problem dat ze vereenegen. Du kanns un en Hardcore Person sinn an du kanns eng Death Metal Band grënne Jo. lo all déi 200 Stab Wounds, Sanguis Suka Bock, dat sinn alles Hardcore Leit déi an Hardcore Bands waren an hei an do. Power Trip leider mam Ryder dee verstuerwen ass lo Gëtt dat bëssen schwiereg, den Pantera Tour a sou fannt ech bëssen ëh mee jo déi kommen all aus där Zeen an ëmgedréint ass dat dann awer ëmmer bëssen sou oh nee ëh.
Jo ech mengen ech mengen et gëtt souwisou et gëtt kee Genre vu Musek wou och punkto Dresscode méi penibel ass wéi wéi dat heiten gell also. Metal scheißegal ja. me et muss et muss dat sinn Ech fan einfach Du kannst ja, dat fan ech hunn zwee schneidecht Schwert zu well Metal sech ganz oft als Appppes duerstellt so mega oppe wis du mir sinn jidré fënnt hei äh, ja.
Ech hunn déi net am Metal vun. Äh. Nee, Punk hardcore an ech muss soen um Ufang vuch Also wann s de sou wierklech punky Hardcore Bands hues oder Punk, dat war wou ech jonk war net onbedéngt meng Musek. Mee ech si léiwer op déi Shows gaang. Ech hunn de Contenu vun der Lyrics a sou méi gefillt an ech krut ni en dommt Aen, weess de, vun iergendengem oder sou.
A wann s de dann awer sou Metal hues, du däerfs net déi falsch Bands cool fannen. Ja, ja, ja.
Ja, dat ass ustrengend, gell? An weess de, du bass akzeptéiert, wann de deenen Normen esou krass entspréchs. Ja. An ech wëll lo net jiddereen an den Dëppe geheien, dat ass jo Quatsch. Nee, nee, nee. Ganz vill. Mee wéi soll ech soen, du hues an där Zeen nach ëmmer relativ vill Toleranz, och esou Black Metal fannt ech iergendwéi.

Ja déi sinn méi ja déi sinn aus der cool
halen Wie bass du dann Deng Band klingt wéi en Zuch an net am gudde Sënn wees ja, ja. Gleist aller Limit ja, ja, ja, ja. Nee, dat, das, dat, du sees du sees dat effektiv wat. Äh Ech menge do schwätze mer och fir jidereen, dee schonn esou Situatiounen hat, ob et op engem Concert war oder eng keng Ahnung enger enger Soirée, wou s de dann einfach mar mat Leit wëlls an natierlech ass Musek ëmmer en Thema, wou s de kanns vill driwwer schwätzen an an dann an dann kënnt halt déi fameuse Fro, weess de, esou wat wat lauschers du dann? An ech hunn ëmmer gemengt, esou wéi s du dat och grad beschriwwen hues, esou da sees de, oh ech, weess de, esou ja ech hunn halt, U sech hunn ech alles gär. Mhm. An dann an da sees de an da sees de ähm, awer eng spezifesch, jo okay, Metal und dann wann den anderen da seet, ah jo cool, ech och. An da kënnt dann déi Fro, jo wat lauschterst du dann esou? An dann ass meeschtens dann so, ah okay, wat äh, wat sollen ech do fir dem den Spré Gespréich ze entkommen, well ech keng Loscht op esou e Gespréich ze hunn, gell? Ja. Dass das ziemlech äh, biased an ziemlech äh, ja, limitéiert, sech selwer Scheiklappen undoen, obwohl jo an ich mein, dat gesäis du och nach ëmmer zu Lëtzebuerg, muss ich soen. Vill, Obwohl, vill, obwohl ähm, den jo awer so kleng ass, gell? Am ja, Vergleich. mir, mir si so e snobby Land an deene Saach. Mir si E so, bëssen, e bësse schon, ja. well ech dat irgendwie, also eis Devise vu, vu Blanketil ass, Blanketil ass fir jiddereen. Komm, sief weens de bass, Du bass, ja. well, du bass an dem Umbrella vun der Band a mir sinn bei weitem keng grouss Band. Mir mhm. sinn eng Lëtzebuerger Hardcore-Band. Also méi Nisch geet net. Nee. Mee ech fanne mat der limitéierter Plattform wo mer hunn, mir probéieren ze advocaten, dat jidderee sech kann sech selwer sinn an ja. soll sech selwer sinn. An Ech hunn awer ganz oft d'Gefill, dass de sou komesch gekuckt gëss, wann s de schonn nëmmen dee falsche Band-Shirt unhues oder dee falschen. Wéi soll ech soen? Ech hat esou vill Diskussiounen, well ech liken Metal, ech liken Hardcore nach méi. Ech maachen dat all Dag, ech lauschteren dat all Dag. Mee ech liken och Hip-Hop, ech liken och Techno, ech liken och klassesche Musek, ech liken och cringe Metal-Bands. An ech fannen eng Milliard Metal-Bands cringe. Mee wann s du déi gutt fënns, Enjoy, well ech sinn zum Beispill sou midd life. Nightwish fannen ech ultra krass an ech weess datt ech de Rick eng Kéier mat op e Concert geschleeft hunn, well et wollt kee mat mer goen, wat jo och voll ok ass. Ech hunn de Rick matgeschleeft an de Rick war sou. Jo, war cool, war lo net sou fir mech. Si hate Pyro, dat war flott. Mee ech hunn dat iwwer ofgefeiert. An ech si sou, okay, dat ass jo voll okay, les goûts et les couleurs, ne? Mee ech haten dach elo keen, well deen Nightwish-Shirt un hat. Sou, du spills an enger Lëtzebuerger Black-Metal-Band an do kënnt een op däi Concert. Sou, schätz dech mol glécklech, datt iwwerhaapt ee kënnt, weess de? Ja, ja.
Und das fand ich ultra schwierig. Dafür sind immer so Leute bei uns auch auf der Release, du sie Leute, die kannst du dann mal angucken, die kennen vielleicht auch noch nicht so viel. Die, das ist das ist ein, ein Journey für jedereen. Ma ja. Weißt du, du hast du keine Ahnung, was geschieht, auch als, auch als Gast, nicht? Ob es ja. ein Release gibt oder ein, soll mal ein normales Konzert, das ist immer en unexpected things an, an äh, so a chain of events wo du sowieso neisch ja. kannst du ändern an ich mengen du und leider problem man de, de, de fett dass äh, se gehen sich hin so waren sich da wann ze dat net kräen dann anstatt einfach zu goen wis dann setzen dann einfach nur ze ze motzen oder oder, ja, oder ja. dat das so strengelt geld nee, an dat das mengge problem den ech für mech och Natierlech, ech mengen, wann s de elo 20 Joer an engem anere Land an enger lokaler Zeen involvéiert bass, hues de warscheinlech och Saachen, déi der opfalen. Mee ech fannen ganz oft, d'Leit mengen hei zu Lëtzebuerg, si gingen iergendeppes verdéngen, weess de. Yeah. An dat ass net just hir Mettel. Ech weess, ech war mol enker mat mengem Papp. Scho bëssen hier den Neil Young kucken. Mäi Papp ass riesen Neil Young Fan, ech by proxy och, well ech gouf domat maltraitéiert als Kand. Ma jo, kloer dat fierft gell. Ne an ech fannen dat, ech lauschteren dat immens gär. Mir waren dee kucken an hien huet, en huet zwar e puer Hits gespillt, mee en huet awer elo net de Best of gespillt weess de esou. An do si Leit déi hunn sech dodriwwer opgereegt an ech war esou, Alen. Loss deen Dude dach spillen wat de Bock huet. Ma jo.
Wann s de wëlls Greatest Hits héieren, dann Läscht der CD am Auto, gell? Läscht der CD, voilà.
Ja, ja, ja. Anstatt sech mol op eppes anzeloossen, a soubal s de eppes mëss wat net sou dem expected Pattern follegt, dann ass et schwiereg. Woubäi ech dat anert ëmmer méi interessant fannen. Natierlech wann s du elo. bei ACDC kucke gees, bass du okay cool, se spillen Highway to Hell, yeah nice, weess de, oder irgend esou eppes. Mee ech sinn zum Beispill riese Metallica-Fan. Mhm, ja.
An wann ech Metallica kucke ginn, ech hoffen, se spillen irgendeppes, wat se ni spillen. E Song, deen Ja, mee bon, dat net ass so och viel- wahrscheinlech schon onméiglech. Ja. Gut, mee, mee ja, dach, du hoffs Sicher. awer, dass se gewësse Songs spillen, dat ass richtig. Interessantes ass, dat eppes, eppes eppes geschitt an ech fan dat mega schued, datt datt d'Leit do net net esou oppe vläit dofir sinn. Ech wëll och erëm net erëm fir jidderee schwätzen. Et si vill Leit, déi och, wann ech elo dat op Blanket Hill bezéien, déi Blanket Hill supporten, déi op Shows kommen, wou ech weess, datt dat net hire Bread and Butter ass, mee déi iergendwéi e Gefalen un där Band fannen, déi vläicht och soss guer keng Beréierungspunkte mat Hardcore hunn oder iergendeppes, mee déi dat nice fannen an dat fand ich mega cool. Ja. Äh, mir sinn och ganz viel Leute, die deelweis aus Prinzip oflehnen nach ëmmer. Dat sinn déi mat de Kapen, weißt du, so um deems die ja. ultra bornéiert. Ja, ja, ja. Ech gi on net op eng Cannibal Corps schon ech ha jo jiddere lang Hoer mega eklech. Ja, ja, ja, ja.
ja da géit da, da, da bleif do heem aller déi mit ja. méi ja, ja, loss déi aner Appes entdecken oder einfach. Ja. Spaß hunn keng Ahnung. Voilà, an dann
et kënnt mir heiansdo vir, wéi Leit mengen, si wiere gebuer ginn, andeems se iergendeng weird Band fonnt hunn, déi kee Mënsch kennt, a si sinn déi Coolst, well si déi elo kennen an du net. An ech denke mer, Alan, du hues och. Maiden gelauschtert an all déi grouss Aushängeschëlder. A wann s du hautzedaags op e Concert gees an du hues jonk Mënsche vu 15, 16 Joer, déi esou, wéi heescht et, Electric Callboy Saachen unhunn, dat ass net meng Musek. Ech kann domat net vill ufänken. Jo, déi si mega successful, déi beréiere mega vill Leit a fir vill Leit wäert dat eng Band sinn,

Ja, ja, ja. Du musst net ëmmer so déi cool Äntwert ginn oder den, wéi soll ech soen, den truesten Underground-Shit. Nëmme fir dass du den. Dat.
Mir sou den Nerv, pardon, ech ranten hei. Dës guer kee Stress, well dofir si mer jo hei. Episode 1 vum Kaméidi. Voilà. Kaméidi-Rant mat Blanket Hill. Kéint een och, Genau. ech, ech, ech kann zwar keng, keng, keng lo Hardcore-Songs schreiwen, mee.

Wat wat ass beim Cover? Wat wéi ass dee Cover entstane? Well et awer net onbedéngt en Aushängeschëld fir Blanket Hill war. Wéi mhm. wat ech awer mi laang kucken, wat et méi Messages huet wéi ech mengen. Mhm. Ass dat intended a wann ass et eng gëtt et eng Story, wat tut er dem, äh, dem Dude gesot beim äh, oder ass oh,
Ma ech muss ech muss dech enttäuschen, et ass eng Fra, déi de Cover gemaach huet, net enttäuschen. Och dat ass ëmsou besser. Dat ass, voilà, et ass eng Kënschtlerin. Ech ginn och elo hei just séier mol u mäin Handy fuchtelen, fir datt jiddereen dat ka kucken. Dat ass eng ganz talentéiert Lëtzebuerger Kënschtlerin, d'Anna. Déi fannt der ënner menina.camarada op Instagram. An d'Anna mécht ganz vill esou Kalligraphiegeschier. Mhm. Ja, ja, ja. Ähm,
also all die Schrift, Schrift ja, ähnlich.
Schriftzug. Und ja, ja.
ganz viel so Collage geschehen und hier und da. Und wie das ich hun irgendwann enker so eng Insta Rabbit Hole Dinge gehabt, wo ich einfach über sein Profil kommen sind an Schnett ultra cool fand. An hun ich de Profil ne mir fand. Nice. Ich gesehen, ich so ah, nice. Und ich bis haut, ich mengen, war bei enger Bekannten, wat iergendeppes gedeelt hat vun him, ech mengen souguer et war d'Dunja, gudde Laune Tattoo, Shoutout, mécht ganz cool Saachen a cool Tats, coole Studio meng ech zu Zéisseng elo an ech hunn dat, ech also ech muss dat erëmfannen, sou seng seng artistic Déngen do ass mer iergendwéi esou hänke bliwwen, hunn ech dat gesicht an ech hu wierklech Leit gefrot, wou ech esou geduecht hunn, oh vläit war et bei deenen, vläit hunn déi eppes vun him gedeelt.
Ech war esou aarlam, ech si schlecht. An dunn ech erëmfonnt. An dunn ech direkt esou kee Screenshot gemaach. Ech hunn de Jonge geschéckt. Ech war esou, ech feieren dat do, dat gesäit einfach gäil aus. Esou dat sprécht mech un. Solle mer net emol checken, ob hatt Bock hätt, en Artwork ze maache fir eis? Well ech dat och, mir haten och emol d'Idee, weess de, esou Dan Seagrave-méisseg, esou en, keng Ahnung, esou en Nineties Entombed-méissege Cover ze huelen oder, weess de, esou an déi Richtung ze goen. An du hu mer dem dem Anne geschriwwen hunn dem Derick an ech hunn eis puer mol mat him getraff. Mir hunn och perséinlech alt nees e gudde Vibe gehat. Mir waren oft meng ech an der Kulturfabrik am Ratelach do e bëssen chillen, eppes drénken, e bëssen esou iwwer alles schwätzen. An u sech de Procès vum Artwork war, ech hunn him einfach déi komplett Lyrics geschéckt. Ech weess net, do ass den Titel vum Album, hei sinn d'Lyrics. Maach.
Ok, nice, nice Approche. An dann ist méi krass dann war dat war dat dat eenzegt oder huet et verschidden? Et huet der feier Stéck wann de bëssen duerchblieders gesäis du déi aner okay, okay, okay. So, am Booklet meng han run sinn also pu anerer äh, hei an do fënst den also also Collage okay. méi Sachen de Réck mengglech huet och äh, dat Bild vum mengs ging no drop kommen Schein sinn Italiener. wou iergendeen de Kapp ofgebass kritt, an ech mengen ech, ass et de go, nee dat ass net deen, ass en düstert Bild, dat ass relativ. Mat der Klack deen, mengs de? Weis mer mol enker de Réck, well dat ass, jo déi zwee Säite si vun him, an dann um hannen um Album meng, also den, den. Ah um.

Ja, ma
ech mengen dat soll souguer um Ufang virdrop sinn an ech mech ännert der mat de Faarwen ech muss so ech war se jngst kommen net do dat faarflech nach mi krass mhm. Well un sech mir hatten hat just gefrot front der back ze man an Bank hat hat der feier gemellt feier Collage mat dem Dinge an irgendwie war man so ja dat do ass voll dat du och virdrop de bouf

Guer näischt mat Hardcore an deem Sënn um Hutt. Ass jo net wéi wann hatt elo do doheem géing Agnostic Front drop a rof lauschteren. Jo, jo. Mee an ech mengen hatt huet einfach esou den Album awer kasch gecheckt. Well och, ech fannen du hues an dem dem Jong sengen Aen do, do gesäis de vill, datt aus enger Krichssituatioun, mengen ech déi Foto, ech weess net ob Libanon ass, iergend esou eppes. an sou mega aussokräfteg iergendwéi sou déi Biller. Dass, dass, dass, also sou wéi den Titel, sou wéi d'Songs, dass och erëm an d'Fress, also den Ja. de Cover wéi wéi wéi wéi mer et äh, gesinn hunn fir d'éischt, war ech och sou, ok ass dat de Cover? Ech war e bëssen offéiert, well s de da, ja du erwaards der e klasseschen Hardcore Cover Mhm. awer Mhm. an an dann okay da kucks de äh, bessen den Content an so um wat et geht an de Message an dann so mhm. ah, ja mhm. okay ich verstehen du hast die gewissen the courage as fort mit hopelessness den, ja, den, den seid, ist doch do der ist schon äh, repräsentiert auch an der Farben eben durch dat, dat, dat dunkelrot dat äh, crimson red an dann voilà. ja, ja, ja, dat, also an dat irgendwie an schon doch viele ich kann net wieso so ein Ech fannen dat vill méi gäil wann nach en aneren eppes dozou bäidréit, sou ech kéint lo net iergendeen do sou micromanagen an deem da soen, hei du muss lo genau dat do sou man an dat ass dann den Déngen an ech fannen dat vill méi interessant an ech fannen dat ass och sou nach en sou déi visuell Repräsentatioun ass nach eppes ganz anescht. an déi kann ech an deem Sënn net esou gutt. Ech maachen dee Musik-Déngen an dee Lyrics-Déngen an d'Anna ass eng Kënschtlerin, déi visuell schafft a wann s de dann esou perséinleche Lien hues an du, du hues och Leit, déi si esou, nee, du muss mer soen, wat ech soll maachen.
Mee bei him ass et wierklech, hatt war esou, jo, okay, I get it. Ja. Let's go. Schéck mer d'Demoen, schéck mer d'Lyrics, ech bastelen eppes. Dir säit mi wierklech super gemaach, ass och eng ganz léiwe Mënsch einfach. An ech fannen dat och cool, datt wa Bands dat maachen. Ech sinn zum Beispill rise Fan äh, vum Artwork vun där neier Kraton-Plack. Ja. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Den, ähm, mit, äh, mit den Eilen. Ja, fand ich ultra cool. Auch unerwartet, gell?
Und ja. einfach so voll aus, cool. aussagekräftig, gell? Ja. ja. einfach cool. Der ist so ein, wir machen nicht die Stereotypen, Death Metal, ja. in den Panzer oder ich weiß nicht was. Ja, ja, ja. Äh, An ech finn dat einfach gäil. An ech muss och soen, Kraton ass eng vu mengen aller Liblings-Lëtzebuerger Bands. Schon eng ultra gutt Band einfach. Gëtt mir ëmmer sou Bolt Thrower Vibes. Jo, jo, definitiv. Jo, jo, jo, e bësse schonn, jo. Voilà, e bësse Melodie, e bësse sad. A wou ech dee Cover gesinn hunn, war ech sou, Genau duerfir feieren ech déi Band. Esou muss en net ausgesinn wéi deen dräihonnertsten Death Metal Cover deen se gemaach hunn. Selwecht aus kloer.
Ja ja an dat fannt ech cool an ware vill Leit war sou ah dat ass einfach flott ze kucken, du kanns vill do siche goen an hei an do. An dofir sinn ech och mega happy domat. Et ass natierlech elo net ideal, wann s de wëlls en T-Shirt maachen mat dengem Artwork drop, weess de, e bësse vill hei an do a vill an. Ah, ech mengen, der hutt der genuch Merch, mengen ech. Mir sinn d'Merch Kings. Absolut, hé jo.
Do mécht eis keen den Toun. Do, do, an do, éier, éier mer elo geschwënn hei awer Schluss, Schlusstréch dréine, muss ech nach trotzdeem, weem seng Idee war et, dee famöse Sti, Sticker?

wou däi Gehir just nach Bräi ass an yeah. geet guer näischt méi. An ech menge wahrscheinlich fir deen, deen no enger wisse huet deen eng der organsche Kap. Oh pass op, kris gläich eng Boff organ wisse. Ja, an okay, an fir dat so ass Running Gag etabléiert. An ech muss soen, och do, ech hunn de grousse Virdeel, mäi Brudder mécht och vill Konscht, mäi Brudder mécht am Fong Moud, mäi Brudder huet de ganzen Artwork vun The Courage of Hopelessness gemaach.
Okay, nice. A ganz talentéiert, hie mécht éischter Kleeder, ënner Liebe fannt der dat op Instagram an hei an do. Super talentéiert, ech hunn dat net, well et mäi Brudder ass. Mee egal, et gëtt awer gedeelt. Voilà, ech kann. Halt wat cool ass ech ka mäi Brudder ëmmer uruffen a mäi Brudder huet sou Photoshop Skills an ech hu sou hei wees de voilà ech ginn der 100 Euro hues de Bock wees de an si sou ja ja wa si an ech hunn dat sou erkläert an hien sech hien huet dat och mega witzeg fonnt äh an du war mer sou okay komm mir man net der sou Detailer drop wees de kriss eng Bach mer gaangen kënnt eng op d'Sabbel an dann hu mer schees net äh 1312 Kilo eng géint d'Flicken een 6 een bëssen Antifa weess de, wëssen esou dee Messaging awer vun der Band, awer mat engem zwinkernden Auge. Ja. An wou mer dee gedroppt hunn, d'Leit waren all esou, Hoh, deen ass ze krass, Léger, dass ass ze schlëmm. An ech fannen dat awer cool, well wat ech am Fong och cool fannen, et steet praktesch néierens op deem Sticker Blanket Hill. Ech mengen, et steet. Ja, nee, nee, a wann ganz kleng, mengen ech, an engem Eck. Ja, ja, ja, esou wéi. Also war se kee Cover, einfach e witzege Sticker, deen nach ëmmer esou de Messaging vun der Band behält an dat, wat eis wichteg ass. Mee all déi Leit, déi eis kennen, wëssen, mir sinn och lëschteg ënnerwee, mir sinn och elo net bierernst déi ganzen Zäit. Ja, ja, ja.
A jo, ech fannen einfach nice, datt, datt d'Leit dat iergendwéi feieren an et ass jo eppes, esou, du hues d'Méiglechkeet iergendwéi, sou engem seng attention ze grabben da maach eppes interessants, maach eppes cooles, sou ech hu sou Saachen, ech ka sou oder och sou e Logo T-shirt, ech kafen dat net, jo I don't know, dat ass mega bo, fir mech ass dat boring, ech kenne Leit déi mussen e Logo Shirt hunn, déi kafen och just Logo Shirt an dat ass voll ok, mee mäin Déngen ass et net, also bei deem Sticker war mer awer sou, mir mussen dee man. Mee dat ass ëmmer esou aussagekräfteg. Mir hunn och den Always Anti-Fascist Sticker, wou iergend en Nazi doutgeklappt gëtt. Mir krute Morddroungen an Ungarn wéinst deem Sticker. Mee fuck it, weess de, dann ass et esou. Dat ass egal.
Dofir, dat ass an deem Konstek definitiv egal, gell? Genau, an dass dass eis wichteg dat och. Pardon. D'visuell Representatioun vun der Band ass eis schonn wichteg. Et soll schonn sou e gewëssene Vibe hunn, och vu Merch, och vun hei an do. An ech mengen, eent wéi dee Buffalo Gun Sticker passt do direkt gutt sou bei eis als als Mënschen. Et ass alles e bësse funny, soll och funny sinn. A wann et dann awer méi eescht gëtt, dann ass et och eescht. Jo,
e coole Kontrast zu ärem reschtleche Merch-Optiounen.
Also dat definitiv. Also et sinn och Leit, déi waren esou, mir brauchen net op engem T-Shirt, mir brauchen hei, mir Dat wär lo meng nächst Fro gewiescht, gell? Also ja, gut. genug Leit et kafen, safe. Best, also ech, ech, ech gi schon dovun ausgo, méi ich mengen da muss irgendwo wie du sees, da muss de Logo awer irgendwo bësse mi grouss drop sinn. Ja, mir sinn wie.
Loss ass et just en, äh, so en EMP, wees de? Ja, genau. EMP.

Eben, an ech, mir probéieren dann awer och, mussen eis do iergendwéi vläicht ausernee setze mat de Leit. Ech weess och elo net, ween dat moolt a wéi dat genau ass, ob, ob een do kann eppes Cooles ma. Vläicht kinnt een jo och esou, esou en Charity-Shirt draus ma, weess de, iergendwéi esou eng Zeen. Jo. Mee den Design hu mer a wa mer eis d'nächst Kéier gesinn, da weis ech der den Design. Ech si gespaant. An, jo, dat ass schonn schon important. Dat heescht also de Merch wäert ëmmer cool bleiwen. Mir wäerte ni schiele Merch maachen. Dat, dat fand ech gut.
Ech fanen du, du gëtt deelweils wie du sees effektiv zevill äh, zevill verluer an zum muss bei denen bei, bei ganz viele große Bands du du hast ja, oh. auch, äh, weißt du, so billig echt mal billige Print mega dick gell? du, du ja. drehst gefüllte fünf Sekunden und du schwes non ja, ja. gell ähm, fand, fand ich eben An effektiv an der Hardcore Szene ass dat ass dat bësse manner de Fall. Du kann sech mal mal e Gag e mhm. Gag den den den ass dann hëlf och cool an dee passt dann och bei d'Peréinkeet vun der Band an an deem Fall och dann bei ech bei Blanket Hill. Ma eben dat soll jo rent wie schwees net fan net ëmmer schon Bedeitenswert, mir sinn keng grouss Band, mir sinn, wéi soll ech soen, ee, eng vu villen, net onbedéngt musikalesch natierlech, mir behaapten eis do e bëssen op eisen eegenen Déngen, mee in the grand scheme of things, weess de, mir si eng Milliard Band a wann sech een decidéiert eis 20 Euro ze ginn, sief et fir bei eng Schoul ze kommen, sief et fir e Shirt, sief et fir wat och ëmmer, esou ech wëll, ech wëll, ech sinn där Saach dankbar, esou ech kinnt net op Tour goen, ech kinnt net a friem Länner reesen, mat Leit a Kontakt kommen, wann ee Bock dodrop hätt. An dann ass et scho wichteg, datt déi Saachen och anstänneg sinn, datt dat e coolen Design ass, datt dat eppes ass, wat s de wëlls undoen, wou s de bass, okay dat do ass cool. An. An dass wéi s de sees, dass ech hunn och oft bei bei grousse Bands, sinn ech esou, wat fir e Rohling ass dat hei lo geprint, dat fält an der Loft auserneen, weess de. Jo, jo, jo. Genuch ewech, jo, da kanns ewechgeheie, gell. Voilà, voilà, dann hues de en neit, en neit Duch fir deng Spulldréchent ze maachen, weess de, mee awer kee coolt Shirt. An, an ech fannen dat scho wichteg an ech, Ech liken och ëmmer sou tongue in cheek Saachen deelweis. Kënnt dann och ëmmer, also mir maachen elo vill mat Stickeren, gëtt och, ech probéieren déi ganz Zäit drun ze denken, wéi déi Band heescht, mee ech mengen déi goufen eng Kéier, dat ass eng eng Ami-Hardcore-Band an déi hate sou Shirt iergendwéi, ech menge déi sinn iwwerfall ginn, mee et hat ee vun hinnen eng Klack dobäi.

Jiddereen, deen dat laang mécht, hat scho sou Situatiounen. An, an da kanns de dodriwwer schmunzelen. An ech fannen dat méi cool wéi sou en blanket Hehl. Jo. Jo.
Jo, dat ass net falsch. Ech mengen elo, ok, fir nach eng kleng Klammer op, Wat hat mam Feeler am Eau rouge Shirt gewollt?
Muss ech soen, dat déi, also mir roden de Leit, déi Shirts ze kafen net gi rich Sammlerstécker et ass en Tippfeeler dran well ech och muss soen mir hunn dat mat engem Homie vun eis gemaach den den Elliot dee leeft ënner crime mat k op Instagram mécht ganz vill sou Illustratiounsgeschier. äh, och ganz viel politisch Illustrationen mhm. wirklich cool ass äh, ganz engagéierten Tipp ich mein, 2016 an England gespielt mir bei ihm gepennt und bist Kontakt gehalten also an den Dingen aus hin aus Engländer an ich mengen hin wird wahrscheinlich automatisch okay. Rouge, yeah. Rogue gemerk an mir hun wo man den Design zurück gut wenn natürlich du schickst ja dran drin also hey den Design kriegt ass dat cool fir jiddereen ja awer se ech mengen ech wees ni mit gëtt un effekt ähm, dat dei gehir automatisch die sachen op die rich platz ré ja ja ja an ech menge well mir all wësten dat de song o rouge heescht dat du se echt ze buchstabe gelesen da war okay ja, was, ja, so gut se cool aus an ech mengen he werd dann automatisch selwecht he kennt vielleicht wurt Rouge net, mee Rogue. Ja. Dann huet hien dat era getippt. A mir hunn et net gemierkt. Ech muss der et soen, op der Show ass iergend ee, also op der Release Show, ass iergend ee bei mech komm a war esou, Äh, ass dat Express? Ech war esou, Awer, Alé. awer gäil, nee? Also, also, also am Fong. Dass awer.
bësse remarkable an dem Sënn, well ech ja. musste och so sinn op am Shirt Theemgang an am Auto so bis so gekuckt an so Moment schon CD geguckt dat Dicht ja. net oh, oh, Rogue voilà.
geil, geguckt ah, nee. hm. oh, das gewollt hun ich mir schon voll de Film gemacht so, ah. Ah, äh, oh, Rogue, Wasser, wat sech duerch d'Basch mëscht, keng Ahnung, Genau, net irgend wéi, so- net irgend so Schäiss, gell? Am, Mir kéint natierlech lo soen, et wär, et wär gewollt, wär, dat ass alles. Mee nee, natierlech. dat ass wierklech en, en, e Mishap on so many levels. Mee et war awer kee vun eis rose, mir waren einfach sou, Ech ja. fannen, ech fannen cool.
Ech hu mer geduet, dat kann net sinn. No, ech hunn och net nogefrot lo, mee dofir hunn ech pro, Nee, nee, profitéiert safe, vun där safe. Occasioun, weess de. An dat war. Keng Ahnung, och, och dat beweist dann alt erëm den, den gewëssene Charme, wo dir irgendwéi ja. riwwerbréngt, souguer mat Tipp. Ja. Das, nee, das wirklich, also ich fand es am Anfang so cool, weil es kein et gesehen. Wir haben die Shirts gekriegt. Wir haben, ja, wir hat sie lange am Vierfeld wahrscheinlich auch, gell? Voilà, wir haben, wir haben Fotos noch mitgemacht, weißt du? Wir, haben, wir waren like,

Okay. Dat mécht dee Shirt nach méi remarkable irgendwie. Also dat ginn vielleicht machen wir auch, wenn wir zweet Oplag machen, wir lassen es dann einfach at this point. Fir wat net?
Fir wat net? Voilà. Ich Das fand, lo, das passt. das lo O-Rogue. Ich muss Dat- lo mal als O-Rogue usoen. Also nee dass ass funny, dass ass funny also. Also wat ech op jeden Fall de Leiit kann dobausse soen, éier mer hei ophalen, also wéi der gesitt äh, mat Blanket Hill ass net nëmmen de hardest mee och zum Deel ganz funny Dudes gell an och Ah ja. mega nice Musek wou se maachen. An an deem Kontext wëll ech natierlech och de Leit dobausse soen, onbedéngt äh, den neien Album The Ash That Shall Remain

An Nike grousse Merci nees dobaussen. Nike Merci un den David an bis geschwënn hei nees bei Kaméidi Luxembourg's Finest Metal Podcast. Bye bye. Bis dann.